Хәерле иртә, дуслар! Тын, саф һавалы, шундый иртәнге урманда басып торабыз. Юкә янында бер-ике сәгать элек кенә әле бик матур яңгыр жауып китте, җәйге шифалы яңгыр жауып китте. Менә әле соңгы чәчәкләрен дигәндәй коеп та төшергән, бераз жуып та төшерде шикелле икәнең. Ләкин ә, хуш исе менә менә как раз не юкә балы исе килеп тора инде. чәчәгеннән үзенчәлекле ис. Без менә юкә янында остырабыз. Юкә турында булыр сүзебез. Юкә агачы инде татар халкының гына түгел, башка милләтләрнең дә кулланышта өй тирәләрендә үскән агачларның берсе юкә. Аны инде галимнәр әйтүенчә, борынгы төрки телдә юфка дип йөрткәннәр, ягъни ягъни Юка нәзек дигән мәгънәне аңлата. Юкәне инде аның яшь парлар бик яраткан. Борынгы заманнарда революция хәтле дип әйтик инде. Һәм алар менә шу өйләрешкәчтен өй яннарына, өй тирәләренә, өй каршыларына менә шушы юкә, пар юкә агачлары утырта торган булганнар. Юкәнең Файдалы яклары бик күп, үзенчәлек яклары бик күп. Инде аның беренчесе, әлбәттә, шушы әйткәнемчә, аның менә шушы әллә кайдан ук тәмле истәр таратып торучы чәчәкләре булуы һәм әлбәттә инде шушы чәчәкләреннән бал кортлары җыеп аннан менә шундый безнең табыннарыбызның күрке итәрдәй юкә балы тора инде менә шул юкәдән Мин инде үзем Мөслим якларыннан, Актаныш якларыннан булганлыктан, безнең Мөслимнең Түреш авылында юкә балы бик популяр, чөнки анда юкә агачлары бик күп. Мин инде башка балыкларга караганда нишләптер беренче урында менә шушы юкә балын куям. Менә хәзерге вакытта инде аның чәчәкләрен җыялар. Ансы да инде көнкүрештә, медицинада дип әйтик инде, халык медицинасында киң кулланышта була, бар. юкәдән инде агачыннан дип әйтик инде агачының менә шушы исемсез бармак белән баш бармак арасы киңлеге агачлардан гадәттә инде шушы келәтләр салганнар э, буралар бураганнар инде келәтләр өчен һәм алар халык инде әйтүенчә инде ул чыдам булган ул тора тора ката торган булган юкә Һәм инде ул беркайчан да череми дигәннәр. Һәм чынлап та шулай 150 150 еллар торган шундый келәтләр бар. Бер нинди э, теге хилафлык килмәгән келәтләргә. Халык инде ул беренче чиратта ул юкәнең элекке заманнарда инде мушала өчен бик файдаланганнар мунчала өчен инде аны суга сала торган булганнар шул агачны кисеп инде һәм шушы күпмедер вакыттан соң аның шул кайрысын салдырып алалар кайрысын сайлап алдыргач кайрыдан Шул мочала чыга, мочадан инде арканнар ишкәннәр, чыпталар үргәннәр, чабаталар үргәннәр заманында инде шушы юкә ага э, мочаласыннан. Инде әлбәттә без мочала мочада инде әлбәттә аның мочалаларын файдаланып үстек бездә. Бик файдалы һәм җуынырга да бик әйбәт әсбәп дип әйтик инде. Шулай ук э, аның инде менә шушы Юкәнең башка агачлар белән беррәттән файдалы яклар тагын да бик күп. Моннар юкә агачыннан инде умарталар ясаганнар. Менә шушы йорт нинди көнкүрештә нинди кирәк яраклар бар ул вакытта инде. Менә шушыларны ясаганда бик оста файдаланганнар. Юкәнең үзенчәлекләре инде ул безнең җырларга да кергән инде. Менә ул сөен дигән сүз белән бәйле. Сөен дигән сүз нәрсә дигән сүз? Менә шушы кабыгы салдырылган агач сөен дип атала. Сөен оппак була инде ул, менә оппак сөен, шундый матур була ул. Шушы сөеннәрдән инде муша буралар да бураганнар, сүз дә юк. Аннан соң менә бүгенге көндә инде э, затлы мунчаларда дип әйтик инде, мунча эчләрендә такта белән тышлаганда, гадәттә кешеләр сөен белән тышларга тырышканнар. Аның инде туй шулай хуш исе бар һәм үзенең оппак булуы белән ул үзенчәлекле, үзенә бер җәлеп итеп тартып тора. Юкә Менә ул ничек дип әйтик, урамнан үтеп барганда яисә җүкәләр үскән җирдән үтеп барганда, ул үскән урамнардан аның янын Тыныч кына үтеп китеп булмый шул, әлбәттә, әлеге дә баягы, аның менә шушы хуш исе үзенә җәлеп итеп тора. Һәм урманның ул бер күрке санала. Мин үзем дә э, тәкъдим итәр идем, каядыр агачлар утыртканда, менә паркларда утыртканда, шушындый аллеяләрдә утыртканда, чүкә агачыннан да иң шәп агач юктыр дип саныйм мин.